Хам-хам! Салам! Салам!
Рау!
Пӗлетӗн-и, мӑрмӑркка, эпӗ нер вӑрманта шӗвӗртукпа уҫӑлса ҫӳрерӗм. Вара-мӗн, а?
Пӗлетӗн-и унта мӗнле лайӑх? Кайӑксем чӗвӗлтетеҫҫӗ, йывӑҫсем каршӑлаҫҫӗ. Хулара кун пеккине кураймӑн. Белместӗп ҫав. Эп хӑйма ҫинӗ хыҫҫӑн тӳрех балкон ҫине тухса выртатӑп та Хӗвел хӗртет, тутлӑ тӗлӗк килӗртет. Ҫӑтмах! Ой! Мӗн лайӑххи хулара. Те вӑрманта пӗр ҫӑмӑл машина та курмарӑм. Хулара вӗсем ялан унталла та кунталла, кунталла та унталла ҫӳреҫҫӗ. Ҫул урлӑ каҫма та памаҫҫӗ. Ой, ан тӗлӗнтер.
Ҫул урлӑ каҫасси йывӑрлӑх уншӑн. Хулара ҫул урлӑ каҫмалли ятарлӑ вырӑнсем пур. Мяу. Эх, мана ӑнланмастӑн. Вӑрманта хуларинче лайӑхрах. Ҫук, хулара аванрах. Хӳтлӗхри. Вӑрманта тискер кайӑк нумай. Ой, мяу. Кашкӑр. Киле, упа! Эпир хулара пурӑнма хӑнӑхнӑ чӗрчунсем, унта вычса вилетпӗр! Эп ӗнер вӑрманта ҫимелли чылай шырарӑм. Йӗри-тавра кӑмпа, ҫырла, мӑйӑр. Ҫырла тути килӗшмерӗ мана.
Вӗсене кӑмпа пек ӑшаласа ҫимелле пулӗ. Вара тутлӑрах пулӗҫ. Ан култар, ӑшаласа пӑх-ха! Ой! Хулара ӑшӑланӑ кӑрпата ҫисе курнӑ. Вӑрманта тутанса пӑхрӑм та. Ту, Юҫа.
Пӗртте килӗшмерӗ мана. Ҫӑлкуҫ шывӗ кӑна мана килӗшрӗ. Чарӑнмасӑр ӗҫме пулать. Вӑрманта чӑмласах та выҫса вилме пулать. Шӑмӑ, сӗт, котлета нимӗн те ҫук. Вӑрман чиккисем хыҫҫӑн чупрӑм-чупрӑм, тытаймарӑм. Ялтисенчен йӑрӑрах хакам тесессӗнех саланса пӗтеҫҫӗ. Вара ӑҫта лайӑхрах? Хулара, ялта е вӑрманта?
Арпашса кайрӑм-ха. Юрать чупса ҫӳресе калаҫакан чӑрӑша тӗл пултӑм. Ак тата.
Ҫапла, ҫапла.
Эп ӑна хам-хам тетӗп. А вӑл мана Авал вӑл ман ҫине пӑхса кулса тӑрать. Чӑрӑш кулать-и? Тата, хам-хам тесе каларӑм вара, вӑл мана эс мана ҫапах ҫиейместӗн. Эп чӗрӗп, ман йӗпсем ҫав тери ҫивӗч те. Эп нихҫан та чӗрӗп курман. Эпӗ те курманччӗ, Вӑрманта ҫимелли сирӗн пур-и? ыйтрӑм эп унран. А, вара?
Вӑл мана юман хуппи, хурӑн хуппи. Ун пек апат ҫиместӗп темен вара? Каларӑм.
Вӑл мана курӑк ҫырла мӑйӑр сӗнчӗ. Эп вара тен сирӗнӗ э, котлета, яшка, шӑмӑ, печени, сахар пур терӗм. Печени, сахар! Ой, мурмя утупса пачи вара? Ҫу, пӗрремӗш хут кун пек апат пирки илтетӗп терӗп. Мӗнле пурӑнасшӑн-ха эс вӑрманта, авлайка? Ҫу, пурӑнасшӑн мар. Унта лайӑх, унта уҫӑлса ҫӳреме пулать. Чӗрӗк патне хӑнана паянах кайса килӗпӗр. Ой, кайса киле. Эп пӗлетӗн-и мӗн ӑнлантӑм? Килти чӗрчунсем ҫывӑх юлташсем кушаксене, йытӑсене кӳрентерме кирлӗ мар. Вӑрмана пӗччен кӑларса ямалла мар. Вӗсем унта пӗр кун та пурӑнаймаҫҫӗ. Хулари кимсӗр чӗрчунсене те ан кӳрентер. Вӗсене урамра ҫав тери хӗн. Сивӗре тӗпписем шӑнаҫҫӗ. Ой, Яланапа чиес килет. Чӗрчунсене чун ӑшшине парнелеме васкӑр. Чӗрчунсене юратӑр, упрар. Эпир вара череп патне ҫул тытар пулӗ Мурманка. Ай, кайса курар, мӗнлерех вӑл череп? Ай, Чипер!
Чипер, Мурмяу, кармар!